ndeyũria what, what do you think of that verse atĩ ngai nĩ eguũragĩria ngai nĩ eguũragĩria andũ arĩa Ona nginya ara- matiramwetha you know uh, a good example nĩ mũndũ gwĩtwo paul paulo etagwo saũlũ Ĩĩ. na we mwene atũire arĩ mũnyariri wa kanitha wa ngai Ĩĩ. but when the message of

karibu muno ndungata ezra murawi Thank you. it's been a minute tutiĩrĩgaine It's been a while. hey, not a, a, more than a hoel more than a hoel yeah. It's been a while. yeah Nonake mwathani akĩrĩ o mwega. i'm so glad to have you back Thank you. welcome back Asante. na no ũgĩtwĩre ũkoretwo atĩa I have been around. Ehe, ehe, Ngore- Ngoretwo ndĩ o bũrũri-inĩ ehe, na ngacokeria mwene hinya ngatho mũno ehe, Eh, tondũ nĩanjĩkĩte wega ehe. mbere nene mũno thengiũ mũno

Ah, juzi ndĩracemania na vas a very eh, vas ĩratũmire we ndĩcũranio maũndũ merĩ matatũ okay vas ĩho yugaga nenjũ nĩ ũkũmũmenya harĩa ĩrĩ yugaga atĩ ngai nĩ eguũragĩria nginya ona andũ arĩa mataramwetha arĩa Yeah. mataramwetha matamu ona mati- matimũĩrũmbũyagia kũmwetha yeah atĩ nĩ acokaga kũmeguũrĩria ndarigwo ai ekũrĩria andå aya mataramwetha nĩki ndeuria what, what do you think of that verse atĩ ngai nĩ eguũragĩria ngai nĩ eguũragĩria andå arĩa Ona- nginya matiramwetha you know uh, uh, okorwo mũthikĩrĩria eteire twambĩrĩrie kwaria Mm. mwĩre nĩ twambĩrĩirie twanjirie å horo mwĩre gå kå tå tiragwo atä må thikä rä ria Eh. mwä harä riai nä hä ndä kiugo gä kå rekererio mere nä twambä rä irio rä ndä roho witå ndaikaraga ĩgaikũrũka

o na kiũria kĩu ndũbatiĩ gũkorwo ũkĩũria nĩkĩ kĩratũma egũrĩria andũ aya matamũcaragia mm. tondũ nowe wamombire nĩ andũ ake nowe wamombire nĩ ta kũria mũthuri mwene mũciĩ atĩrĩrĩ mm. nĩkĩ kĩagĩtũma ũkĩũre mĩeri ĩtandatũ ũgĩcoke ningĩ ũkĩwacoke o gũkũ ũgĩtumĩrĩre o rĩmwe ũramũria atana nĩ gwake eh, nĩ rĩrĩa atangĩũka ũti hĩndĩ mũthuri atangĩũka eh. but uh, maandĩko mau marenda gũkuonia atĩrĩrĩ mm. nginya andũ arĩa monaga ta maraihĩrĩirie ngai mũno rĩ mm. our god is very compassionate na ngai nĩ akoragwo endete andũ othe Eh, ũngĩthoma andĩko methirĩ wa ibuku rĩa isaia mĩrongo eh, ĩtano na- na ithathatũ ĩrauga atĩrĩrĩ eh, m- moko make ti monju atĩ no maremwo nĩ gũtũhonokia ona matũ make matirĩ njika atĩ no maremwo nĩ gũtũigua kana maitho make makagĩa njereri atĩ no mage gũgĩtuona ũguo nĩ kuga atĩrĩrĩ mũndũ wothe ũmbĩtwo nĩ ngai harĩa hothe arĩ ũrĩa wothe areka ngai we mwene nĩ akoragwo akĩmuona

agĩtiga gwĩtwo Saul agĩtwo Paul tondũ we maitho-inĩ ma andũ arĩ gangster he was a gangster niĩ ndĩ mũragani ngũmũraga inyuothe no ngai amũcũthie rauga atia you will be my vessel we A- arĩ malebo he was a malebo Eh, we mwende arĩ marembo Eh. yeah. kĩroho kĩũru mũno no Eh. ngai amũcũthire igũrũ akauga atĩrĩrĩ ngũkũhũthĩra we na, na Paulo rĩ Paulo ũhoro wake nĩ ndĩrenda tũũhutie na Nĩ njĩra nene. tũrĩũhutie ũhoro wa Paulo. tondũ Paulo nĩ a- nĩ gũtuĩkaga nĩ athũkirie ũhoro na nä gå tuä kaga kä rä kanä ti gå tuä kaga nä kwandä kä two kä rä kanä ndika nä jeremia wonete atä nä gå goka andĩki gĩtagwo kĩandĩki kĩandĩki kĩandĩki kĩa marũa kĩandĩki kĩa maheni kĩa maheni kĩrĩa Ĩĩ. gĩkahĩtithia ũhoro Ĩĩ. na atĩ gwatuĩrio wega nĩ kũroreka mũndũ ũcio ti ũngĩ Ĩĩ, nĩ nĩ ĩĩ, Paulo tondũ nĩwe kĩandĩki nĩ Tũ- tũ- kĩandĩki na Paulo nĩ nĩ kĩandĩki Nĩandĩki- kĩoma nĩandĩkire Mhm. but uh, i think we, we but i feel sometimes i feel like katũ tũra misunderstand paul kũndũ kũngĩ

haha ndĩrona atĩa so faul nĩ tũrĩ mũno but nĩ ũraheana ngerekano njega kũguo nĩaga ũguo agarũrirwo Eh, you know Mm. eh, thĩinĩ wa kĩrathi rĩ Mm. nĩ kũrĩ arutwo maita merĩ Mm. nĩ kũrĩ mũrutwo ũnyitaga ũrĩa mwarimũ arauga Mm. na nĩ kũrĩ mũrutwo ũnyitaga ũrĩa we mwene arenda kũnyita Mm, mm. na mũndũ ũgũthũire ndangĩkwagĩra ha gũkũrutia nĩ ma

No nginya tũngĩamba gũthiĩ to the initial, to the author, tũmũrie we mwene acokirie ũũ nĩ ũndũ kĩ? Andũ aya maikaraga atĩa nĩgetha amarĩrie ũũ nĩgetha tũhote kũ understand message yake yarĩ ĩrĩkũ. But we cannot sit down, take the answer without understanding the concept na tuge Paul nĩ mũru kana Paul nĩ kĩtharia kana Paul nĩ kĩmaramari. So most of these people, eh, eh, most of these people manyitaga the answers of Paul Mak- makamuona hana mpinga kristo Yes. makamuona hana kiandiki kia maheni mm. no aingi matigutwe- ma- matigutwaraga back into history mm. makuonie what prompted paul to say this niki giatumirie auge u tariu for example ri Eh. ngenguhe a very very important verse thĩinĩ wa Yeah. ibuku rĩa thĩinĩ wa ibuku rĩa korintho wa mbere Mm. ikũmi na ĩmwe Mhm. Ndenda Ũkorwo understand haha. tũmĩguũrie kana nĩ Eh, ũkũmiuga? eh, eh, tũ- tũtige kũguũria Eh, eh. tondũ nĩ ũĩkaine maita Eh, maingĩ eh. andũ mauga paulo augire atĩrĩrĩ Eh. mũndũ kũheana ũhoro-rĩ ndabati kũheana ena kĩndũ mũtwe

mũrũme mhm. nake ũrĩa wothe eh, eh, nake ũrĩa wothe ũconorithagia mũrũme-rĩ ũcio nĩ mũndũ wagĩire mũrũme gĩtĩo are you getting that koguo that was an answer to a question that was uh, asked to paul now go back to the history na ugerie ku understand niki giatumire Paulo aheane horo wa kindu ki mutwe are you getting me eh andu megwitwa Corinthians ri

wina muthuri na utari na mutumia wi thoko eh, wanyita eh, nginya hau eh. so mundu ni aguka umuthi akwire ruta kiremba tondu mandiko marauga ndukanarathe kana uheane uhoro wina kindu mutwe no paulo ndaragia uhoro wa aria mena iremba aragia horo wa mundu wina kindu now according to the greek mundu wothe wikirite uh, mutumia wothe wohete gitambaya kana akahumbira mutwe wake it was a sign of respect oh. now being a sign of respect irakuonia atia irakuonia atiriri paulo akĩarĩria andũ magwĩtwo the corinthians rĩ aradistinguish gatagatĩ ka mũtumia mũmaraya na mũtumia ũtarĩ mũmaraya so when we come today in our culture as i always say paulo rĩ ndarĩ mũheani wa kĩrĩra gĩa culture wa wa kĩrĩra kĩa kĩa ndũrĩrĩ ũrĩa ndũrĩrĩ ibatiĩ gũikara he was not a custodian of the, eh, of the different cultures in the, eh, in the world we mwene kĩrĩra kĩa kĩrĩa paulo aheanaga aheanaga kĩrĩra kia uthamaki wa iguru so tutinginyita paulo thiini wa kirira kia iguru tumwire ihe ni wahitia ni kuheana kirira kia iguru tondu ithuĩ twina kirira gitu ithuĩ ithuĩ ene ya tondu ithuĩ twina kirira tondu ithuĩ twina kirira gitu no paulo ndatumirwo ke kuria gikuyu amahe kirira kia gikuyu tondu paulo ni arauga nie ndari muhibirania koguo paulo aragia kuringana na kirira kiao kia hibirania but we have to distinguish between kiugo kia ngai na kirira kia andu kĩrĩa gĩtũmaga tũrũe na paũlũ maita maingĩ niĩ ndirũaga nake Ĩĩ. personally Ĩĩ, nĩ but kũmũthikĩrĩria nĩarumagia. ndĩmũthikagĩrĩria tondũ nĩ kũrĩ maũndũ maingĩ akoragwo namo mega it is because tũbĩcaga paũlũ kũringana na culture citũ na ũrĩa tũrenda gwĩciria na kũringana na culture cia andũ arĩa paũlũ we mwene ahunjagĩria now that is where the difference comes tũkabĩca andũ arĩa marĩ na culture ciao you know the bible in the old testament it is about the culture of the israelites hatirĩ kĩndũ kĩngĩ it's about the culture Of the Israelites. israelites and that is why it is very easy

Ndũngi- ndũngiuga atĩ paulo nĩ mwĩhia you cannot crucify him Tondũ Ũtambĩte a- kũmenya- akĩaragia arĩ gĩcicio-inĩ gĩa karicheo ndaragia akĩarĩria andũ othe actually marũa ma athesalonike matiandĩkĩirwo andũ othe mandĩkĩirwo andũ a thesalonike so you have first of all to go to the culture of the Thesa- thessalonians from there rĩu ũ- ũ- ũhote kũmenya paulo augaga atĩa Tarĩu- na ngai atũhe mahinda rĩ, nĩtũrĩhutia I think nĩtũrĩaria nĩtũrĩhutia ũhoro tarĩu he handũ ugaga rĩrĩa itarĩ watho-inĩ ũcio. Ĩĩ. augaga atĩa rĩrĩa itarĩ watho-inĩ ndarĩ i would leave i was like nä free. angäikarire o å rä endaga no watho ndamenya watho riu ona nä gå kua rä u akoragwo agä tarä ria rä rä na nĩ- ngwĩciria it's a very deep topic Yeah, very deep. akoragwo akĩaria ũhoro wa between grace of god and the law and then not ũrĩa ndakwĩra rĩ paulo akinya kũrĩ aroma rĩ amaragĩria according to how they relate with their god akabase the relationship between the romans uririkane the romans were the rulers of the world by then so how they carry their god paul would use that same example to convey the message of god in relation to, To the- how, yeah. to how they know god ũngĩthi kũrĩ amathai angĩkorwo maragia ũhoro wa ngai yao gũkorwo nĩ ng'ombe you first of all have to learn their culture angĩkorwo nĩwenda kũmaruta ũhoro wa ngai ũyũ nigetha umateithie kurirate you learn their language you learn their culture nigetha uhote kurirate na nikio raigwa Paul athomete ruga makiria ma mirongo ina why nigetha ahote kurirate na andu acio ahote kumariria kuringana na uria mahana o andu so tungiremwo ni guteng'era tuikare ta uria Paul ahanaga ri hindi ciothe message ciake cioka ngoro-inĩ citũ Tũrĩiguaga karĩ cia tũhĩnga. no nginya irĩ tũhĩngaga tondũ ithuĩ tũramwarĩria tũ- tũra- tũra- tũrataũra kũringana na ũrĩa tũhana ũmũthĩ no ti kũringana na ũrĩa atari akĩmarĩria hĩndĩ ĩyo Na agĩkorwo nĩ tũkwenda kũhũra ndũmĩrĩri cia Paulo, no nginya tũngĩkorwo twĩ na the questions, tondũ the letters, the epistles are the answers. What were the questions? Nĩguo mũndũ wa What were Ngai. the questions? What were the questions? No, Tondũ ithu- ithu turarora anja tuka dissect anja tutambite kumenya Yeah. what was the question marũa ma Paulo mothe rĩ nĩ anja. Actually 99% they are the answers.